Os ydych chi 'di dod nôl o Baris nos Sul ar ôl gwylio Gwlad Belg, lot o bobl ella 'di awgrymu bod Belg ddim cweit wedi bod ar ei gorau ers Cwpan y Byd, ond oedd y gêm yna mewn ffordd yn atgoffa pawb o jyst pa mor dda mae'r tîm yna. Ie, dyna'r gorau dwi 'di gweld nhw'n chwarae ers peth cyfnod ac Tybod, oedden nhw'n oedden nhw'n dda iawn i fynd i Ffrainc a sgorio pedair ac allan nhw wedi cael saith neu wyth mewn gwirionedd ac ennill yn gyffyrddus, oedd y newidiadau yn diwedd a dwy gôl hwyr i Ffrainc ond mewn gwirionedd oedden nhw'n gyffyrddus ac yn dangos tybod, maen nhw mewn cyfnod da ac fe rhaid i ni fod ar yn gorau nos Wener. Ond wrth gwrs, yy, dych chi wedi cael cyfnod digon hir i ymarfer efo carfan Cymru rwan, a, a mae'r tîm hun ar rhediad da yn amlwg yn y grŵp ar hyn o bryd. Dych chi'n ddigon hyderus ar gyfer y gêm yma? Wel, da ni wedi dechrau bencampwriaeth yma yn dda iawn. Da ni wedi gosod sylfaen um, mewn lle, ac uh, y pwysigrwydd rwan ydy adeiladu ar y sylfaen yna yn yr ail gêm yn erbyn bob un o'r gwledydd. Mae'n bwysig bod ni'n adeiladu ar beth da ni wedi gyflawni. Ond uh, da ni'n llwyr ymwybodol fod y gwaith calad i gyd o'n blaenau ni, a mae'r gêm yma wrth gwrs yn mynd i fod yn, mae'n mynd i fod yn dasg anodd, ond um, mae'r hyder uh, a'r ysbryd yn y garfan yn, yn wych, felly uh, dim ond gobeithio allan ni gyrraedd y lefelau yna da ni wedi osod yn barod, ac uh, y gallan ni gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Mae 'na chwaraewyr fel Jonathan Williams a Ben Davies sydd wedi ymuno efo'r garfan wythnos yma er bod nhw wedi anafu. Ydy hwnna'n dangos cymaint o newid sydd wedi bod o gwmpas carfan Cymru rŵan? Blwyddyn neu ddau yn ôl oedden ni dal yn sôn am chwaraewyr yn yn methu'r gemau oherwydd anafiadau. Rŵan maen nhw'n troi fyny hyd yn oed pan maen nhw wedi anafu. Ie, mae wedi cymryd amser i i yy i gael hynny mewn lle ac mae hynny'n glod wrth gwrs i bawb sydd yn gweithio mor galed i sicrhau fod yr awyrgylch yr un cywir i'r chwaraewyr a maen nhw'n mwynhau dod at ei gilydd bellach a mae'r mae'r ysbryd yna yn eu plith nhw yn yn gret i'w weld ac mae hynna fel dwi'n deud yn dod o ganlyniad i lot o waith calad tu ôl i'r llenni ac um, wrth gwrs mae, mae cael Ben a Johnny Williams yma'r hogiau ifanc oedd yma wythnos dwytha mae hynna jyst yn cryfhau be da ni'n drio, drio ei wneud felly um, da ni eisiau sicrhau fod ni'n gystadleuol Nid yn unig yn y pencampwriaeth yma, ond am flynyddoedd i ddod, a dyma'r dyma'r ffordd o o wneud hynny. Lot o'r sylw wedi bod i i'r gêm yn erbyn Gwlad Belg yn amlwg, a rhywfaint o sôn iawn hyd yn oed os 'di Cymru'n colli hon, d- d- ma' 'na dal digon o gemau, digon o bwyntiau i chwarae am. Ond fyddwch chi hefyd yn cadw llygad ar y gêm 'na rhwng Israel a Bosnia ar yr un noson, fe- ma' hwnna'n amlwg yn mynd i chware rhan fawr yn y grŵp. Y- ydach os gennych chi syniad pa ffor fysach chi'n hoffi'r canlyniad yna fynd i'ch helpu chi mewn ffor? Dim o gwbwl yym oherwydd allan ni ddim rheoli hynny beth bynnag t'bod yr unig beth allan ni reoli ar gyfar nos Wener ydi lefel yn perfformiad ni. Yym mae'n mynd i fod yn dasg anodd fel o'n ni'n deud ma' raid ni fod ar yn gora felly allan ni ddim tynnu'n llygad am eiliad oddi ar y y dasg sydd o'n blaena ni a wedyn ar ôl y gêm, ar ôl y chwiban ola, gan i weld be mae'r timau eraill 'di wneud a gweld be mae hynny'n ei olygu. Ond yym, fydd 'na ddim un canlyniad arall yn golygu dim os nad ydan ni'n cael y y perfformiadau cywir a'r canlyniadau cywir yn y pump gêm sydd i ddod. Felly, dim ond canolbwyntio arni'n hunan nos Wener ac yy 'na ni edrach ar y pethau eraill wedyn.